Mo adehyeɛ mo akwaababa awaresɔ dwumadie so. Yɛda Nyankopɔn ase sɛ wɔde adom ɔntesɛ adom yɛn. Mprɛ pii no sɛ akwanya no ba a deɛ meka nyinaa ne sɛ nyɛ nnipa nyinaa na anya no sɛ yie. Ɔdomfoɔ no Adaroma Mame Asieduwa Adepa nie, saa na awaresɔ nso nie. Ɛberɛ sei na mesetwe bɛn wo wura wɔ wura na nka mepɛ sɛ adɔfo no nyinaa se wɔn sɛ awaresɔ dwumadie berɛ no aso na hyɛ no nso biom. Sɛ afe wei deɛ ɛyɛ 2018 deɛ yɛreka afa awaresɔ dwumadie anaasɛ deɛ yɛn ani abere a yɛrebɔ ho ntoa ne girl child education, ɛkwan a yɛbɛfa so bɛpagyam yɛn mmammaa nwoma sua mu, ɛno na ɛsi yɛn ani soɔ. Ɛno nti no gye berɛ na gye adagyeɛ na ɛsene ase na hwɛ dwumadie yi bi na ɛntɔ sɛ dwumadie no nkɔ awieɛ no na wo nso woahu deɛ wobɛyɛ a wobɛtumi de aboa mmaa nwoma sua. Dwumadie maboafoɔ ne Perfect Skin and Body Therapy Kumasi bohom wɔ ɛyɛ Abreham ɛ bohyɛn Abreham Junction Accra Osu Akoa ɛ yɛ Sita House Akoagye Junction saa nso na Jedesgo Company Limited wɔ se Brai ɛ adansie ho nsɛm nyinaa nkratasɛm biribiara yɛ ready ɛyɛ genuine ankasa ɛdan no deɛ yɛasi awie na afei asasetam nso na wopɛ ɛde adi wo dwuma wɔ sebra na ayɛ krado nkratasɛm nyinaa ɛyɛ kama ɛyɛ kumase sepɛɛte mpo mu na wobɛhu mu akra ɛyɛ eh, scorpion ɛyɛ tabora scorpion junction doctor one wɔda samek reti mu ano wɔ se mogye ɛyɛ ɛno na ɛbɛsiesie adwene sɛ ɔyɛ akɔla sɛ ɔyɛ panyin ɛsan sɛ ɛyɛ retentive memory ne biebie adwene mu no nti no wonya bi a ɛbɛboa wɔ fie yie papaapa wɔno ɛne kɔfa bae anaasɛ ɔpanyin kwankyerɛfo a wɔda doctor mensa herbal clinic ano kumase ɛyɛ kotwi na wobehu wɔ mu. Awaresɔ products nso di mu akotene papaapa, na ɛnnɛ deɛ obi bɛka sɛ dwumadie yi ɛkɔ ne sɛn, ɛnnɛ yɛaba a yɛaka akyerɛ mo sɛ yɛrekɔ ntoa, yɛde bɛfa ɔman yi mu baabiara, na nka mopɛ sɛ yɛnya amanɔne koraa a ɛbɛsan akɔ aka ho, ɛno koraa ɛnyɛ Nyame dee, Nyame bɛyɛ. Yɛabɛpue mu ɛyɛ kuokuo mu, Asinafo North, ɛha na awaresɔ dwumadie yɛne yɛn mpanimfoɔ aba abɛpue, na girl child ho asɛm no aha na yɛreba abɛka bio. Na so yɛrebɛbisa sɛ anaasɛ deɛ nnɛ yɛne yɛn panyin a wɔwɔ Ghana Baptist University College wɔda ano, ɔno ara na yɛne no rebɛyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛmu yi, ɛnyɛ obiara sɛ ɛyɛ Rev. Dɔkta Yaw Adu Gyamfi na ɛne yɛn rebɛdi dwumadie no. Ɛnnɛ eh, woka no pɔtɔ kasa mu a, deɛ ɛda awaresɛɔ dwumadie Bama so, ɛsiane sɛ girl child ho asɛm na yɛreka nti, yɛse How to Improve Girls Access to Education, Ɛkwan a yɛbɛtumi afa so apagya yɛn mmammaa no nwomasua mu, ɛno ho asɛm na ɛnnɛ yɛbɛka yi. Me din no deɛ maka akyerɛ wo, ɛno ara ne Maame Asiedwaa Adepa. Enti yɛnnsɛe yɛn mmerɛ no, yɛrekɔ Dɔkta hɔ na yɛama no akwaaba ne deɛ aka nyinaa ato abɔ so. Dɔkta Amoah Kwaaba, Nyankopɔn nhyira wo sɛ da biara yɛto yɛn nsa frɛ wo a, wobɛyɛ yɛn mmoa na wobɛboa yɛn. Ebia na obi retie yɛn nnɛ a, nea efii aseɛ sɛ yɛreka no nyinaa no, ebia wante bi. Enti ma menka sɛ kakraa bi, na afei yɛnkɔ ɛkwan a yɛbɛfa so ama apun, ayɛ mpuntuo ne nkɔsoɔ bɛba mu. Yɛka girl child education a, mfitiaseɛ no meka nsɛm mmienu bi a eh, na ɛho hia paa. Baako deɛ, eh, Nelson Mandela, South Africa president, ɛna ɔkaeɛ. Asɛm a ɔkaeɛ no, borɔfo ɔka no sɛ, ɔse, Education is the most powerful weapon that one can choose to change the world. Sɛ eh, nwomasua anaasɛ sukuu kɔ yɛ adeɛ a ɛwɔ ahoɔden paa sɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔsesa wiase paa ɛna obɛtumi de asesa wiase. Enti education yɛ adeɛ a anaa nwomasua anaa sukuukɔ yɛ adeɛ a, Mandela deɛ ɔka ne sɛ ɛho hia paa ɛna ɛde nsesaeɛ ɛbrɛ abusua, ɛbrɛ kuro, ɛbrɛ ɔman, ɛbrɛ wiase. Ɛsiane sɛ yɛkɔ bɛ nyinaa no nneɛma ɛsesa. Nneɛma ɛsesa ɛnkane na phone a yɛyusu yi na ebi ni hɔ ɛnɛ ɛne yɛyusu ɛba koraa na yɛsɛ yɛfɛ no bankye abaa kakraka wode hyɛ bɔtɔm koraa hwɛ abɔtɔ bɛte
nti ɛnsaeɛ no nyinaa ɛba no nyinaa no ɛyɛ education nti Mandela asɛm ɔkaa no ho hia paa ɛna owura bi nso a yɛfɛ no Confucius na sɛdeɛ onyansani paa wɔ China na ɔsan koraa yɛ ɔsom bi panin, ɔsan yɛ kyerɛkyerɛfoɔ. Ɔno deɛ ɔka kɔwie sɛ, ɔse if your plan is one year, plant rice. Sɛ wiase a woteɛ no wo botaeɛ yɛ ba afe baako pɛ botae a, ɔsɛ ne dua mo, ɛfiri sɛ mo no wodua a afe bɛso no na aba. Ɛna ɔse sɛ botae no so yɛ mfeɛ du a, deɛ nnua sane sɛ mfeɛ du bɛso no na wodua no na anyini ayɛ kama. Ɛna ɔse sɛ wopena no so ɛyɛ 100 years a, Educate children, Sɛ wo botaeɛ no yɛ mfeɛ ɔha botaeɛ deɛ a, ɔwɔ sɛ bɔ mmɔden ara sɛ wobɛtete nkwadaa. Sane sɛ ɔreka daakye asɛm, deɛ ɛbɛtumi atra hɔ ama akyɛ yɛ education a wode ba nkwadaa. Na saa education yi na yɛka ho asɛm sɛ mmaayaa nso ɛdeɛ ho hia paa. Nti nea yɛaka yi kyerɛ sɛ sɛ woan educate mmaayaa nso a, wobɛnya problem ɛfisɛ deɛ ɛde nsesaeɛ ba mmaa nso ka ho bi. Na mesrɛ wo problem no a wobɛnya no ɛyɛ mfa no sɛ ɔbaa no anaasɛ girl child no n'abusua mu nkoa na ɔbɛnya problem no anaa anaasɛ problem no bɛfa baabiara. Sɛ yɛka education no Mandela deɛ ɔkaa no nti yɛka sɛ efie ɛde nsaeɛ ba, kuro ɛde nsaeɛ ba, ɛɛ mpɔtam sɛ yɛwɔ asenafo south Kokoam de nsa bɛba de aba Sunafo South, de aba Brahafo Region, de aba Ghana. Nti sɛ mmaeɛ no so yɛn adwokati wɔ mu a, saa na effect no bɛyɛ. Ɛne adwokati wɔ mu nso a, saa na ɛno nso bɛkɔ, benefit no nso bɛkɔ.
Eh papa ma me gye yaboafoɔ nkrasoɔ mmra abusuafoɔ mu adaworoma awaresɔ dwumadie ɛna w'ani gu so a wohwɛ yi na mesrɛ wo sɛ wode bi ɛyɛ mfaso ɛsiane sɛ eh ebia na wote wei wote sɛ deɛ meteɛ wonni ofutufoɔ biara nanso ɛnam dwumadie yi ara so afutusɛm ne animdefoɔ a wɔde wɔn nimdie ɛbɛkyerɛkyerɛ no ɛbɛtumi aboa wo ama wo nso woatumi asi gyinaeɛ de ama wo ho Aboafoɔ yɛ Perfect Skin and Body Therapy Jedesco Company Limited. Afei Samek Retmai firi Doctor Mensah ase a yɛ hyɛ no nso sɛ yɛ girl child education ho asɛm na yɛ ka na yɛ pɛ kwan a yɛ bɛfa so bɛtumi apagya yɛ mmaa anaa sɛ yɛ mmammaa no nwoma sua mu nti ebi a na afei na wo nso wasɔ wo kasa fidie no a ɛno nti ma ma wo kwan no anaa sɛ ma bue key no de ama wo ɛno nti papa yɛnkɔ so anaa w'ano gu asɛm so a woreka. Nti,
ɛma mmaayaa nso adesua a wɔn sukuukɔ no yɛ adeɛ a ɛho hia pa ara. Na woahu sɛ deɛ ɛma ɛno ho hia koraa ne sɛ, mmaa no dɔɔso sen mmarima no o. So woahu? Ɛnti sɛ yɛreka wɔn ahyɛ a, na kyerɛ sɛ yɛreka yɛn nkɔsoɔ, yɛn mpuntuo, yiedie nso ahyɛ. Wɔdɔɔso sen mmarima. Enti Gertrude yi a yɛreka ho asɛm yi deɛ, ɛho hia paa.
Medase. Enti afei yɛnhwɛ yi, nkwae a yɛbɛtumi afa so a yɛbɛpagya mmaa no anaasɛ yɛn mmammaa no nwomasua no ho. Ɛkwan no deɛ, bebree. Baako ne sɛ, ɛyɛ sɛ Buroni bɛka sɛ parent and uh, community involvement. Sɛ ɛwɔ sɛ awofoɔ Ɛne baabi a yɛteɛ no, yɛn mpɔtam no, yɛde yɛn ho hyɛ mu. Na yɛka parental ayi a, sɛ awofoɔ no nso wɔ kyɛfa paa. Na ɛno nti, ma menka biribi mfa Ghana yɛ constitution no. Wohwɛ yɛ constitution no, article 28, section 2 and section 4. Section four two no ka sɛ, Enni kwan sɛ yɛma akwadaa yɛ adwuma bi a ɛde pira bɛbrɛ no anaasɛ ɛbɛka n'adesua anaasɛ ne mpuntuo. Two no ka no saa. Wokɔ four no a, four deɛ ɔka ara kɔwie sɛ, Enni kwan sɛ akwadaa no adesua ne ne apɔmuden bibiara no, ɛto kyema wɔ yɛn gyedie bi nti. So ohu? Mɛfa wei aba nsan sɛ awofo no bebree wɔ gyidie bi a enti ɛma yɛn mmaayaa adesua nhia yɛn. Sɛ ɛno koraa no, constitution koraa ɛma ho kwan sɛ wo gyidie no a wode tu kurom de tu w'akura ase a enti abaayaa no ntumi nkɔ sukuu no, constitution no koraa ɛtia. Ebi ne sɛ, awofo no bi wɔ adwene sɛ, Ɔbaa deɛ, eh, woyɛ eyi ara a, ɔbɛnyinsɛn awo. Ebi koraa se, Wɔde kɔɛ deɛ, ɛnyɛ aware ara na ɔde kɔware. Ɛnyɛ awadeɛ ara na ɔde bɛware, enti ɛnneɛ, ɔmma no ntra gya ho na gya ɔnoanoa mpesee ngo fufuo mmieni ara, na mmarima no mmom deɛ, wɔnkɔ. Constitution no so ɔka no wanka wankyerɛ mu sɛ ɔbaa deɛ ne bɛɛma deɛ. Ɔsɛ ne kwa sɛ biribiara a ɛfa yɛn gyidie ho ɛsi akwadaa biara mpontuo, ne nkɔsoɔ, ne sukuu kɔ ɛho kwan. Nti yɛn adwene bi a yɛwɔ fa mmaaya no ho no ɛtia Constitution no kora ɛtia. Ɛyɛ ne kwa sɛ ɛba saa. Ɔmo nyinaa yɛ nipa nkɔdaa a ɔman no ɛbɔ wɔn ho ban. Yɛ a ɔmo adesua nso ɛka ho bi. Nti parents no wɔ role paa, wɔn wɔ kyɛfa paa wɔ yɛn mmaayaa adesua mu. Adwene yɛ no ɛkura yɛ no ɛwɔ sɛ yɛsesa no.
Ɛyɛ asɛm abusuafoɔ nanso yɛbɛyɛ no den ɛna yɛka no yɛsesa nkɔfa yɛn kyi aka ne no. Sɛ mpo wo a mehunu a wobɛtee sɛ yɛn nananom, yɛn maame nom wɔdeɛ ne mukaase Te sɛ deɛ papa ɛkɛn ne deɛ ne gya de nnoɔma sie ne yɛ kɔ ne yɛ de safoɔ gyaw nsɛm bebree seesei no nsesaeɛ aba ɛno nti ebia na wo ba baa bi wo de no akɔ gya anaa wo se wɔn kɔ abayɛn anaa wɔn kɔ bɛ wɔn kɔ tena baabi sane sɛ wɔn dɔɔso aa mɛɛma no na wɔpɛ sɛ wɔn di kan anaa ebia na wɔn ankasa koraa no wɔn mma na wɔn wo wɔn no wo toto wɔn gyegye mu to dɛ sɛn sɛ oo me deɛ me koraa mɛntumi ankɔ bi nti wo wo abɛkɔkɔ wo a wo nkɔ nyae baabi a aduru no abusuafoɔ mo adaroma ayɛ nhyɛ Ɛwɔ sɛ wobabaa no wohyɛ no w'ankasa wobɔ wo ho abɔsoɔ na woka kyerɛ wo ho sɛ, Sɛdeɛ ɛteɛ biara me ba ɔbaa asomasi anaasɛ ɔbɛntene, ɛwɔ sɛ wɔkɔ sukuu na wɔn nso tumi bɛboa abusua mu na nka mpɛ sɛ wɔman mu no nyinaa nti no ho asɛm na yɛreka. Sɛ woto w'ani hwɛ akyirikyiri bɛnkyɛn na wohu sɛ abaayewa bi wɔnenam hɔ bankyere bankyere anaasɛ sukuu time koraa wobɛhu na wɔhyɛ uniform no alright nanso no Baabi a ogyina no nyɛ baabi a ɛwɔ sɛ na ogyina a ɛwɔ sɛ wohyɛ aseɛ sɛ wodan wo ho aban na woabisa anaasɛ nsɛnkyerɛnni no ahyɛ aseɛ atoto n'ano na sɛ mmara no we no a woade no akɔpue akyerɛkyerɛfoɔ no anim anaasɛ baabi a ɛwɔ sɛ wode no kɔ. Ɛno nti na yɛn ani abere sei no a yɛde abɛpue mu yɛ kukuo mu ɛhanom sei. Daddy yɛnhwɛ na ɔkaa asɛm bi sɛ mmaa no wɔ asɛdeɛ paa pire te sɛ deɛ yɛka yi, ebia na yɛn maame yi, sukuu yi, ɛɛ, kane, gyimbrɛ. Ɔno wannya akwanya ankɔ bi, na awareɛ a ɔkɔeɛ nso anwie yie, anwie pɛyɛ, anni mu. Enti meka sɛ kura awareɛ no agu. Mmaa yi nyinaa agu no so. Wɔnom mu, wɔkɔ masom masom. Wɔnya bi koraa de abɛtɔ biribi ne nkwadaa adi. Enti kwan bɛn so na sɛ wɔwɔ role to play? Role to play a wɔbɛplay, wɔplee ne sɛn? Sika nni ne nsam. Ɔnhu deɛ ɔnyɛ. Ɛkwan bɛn so na ɔbɛfa? Ɔsɛ bɛka parental and community commitment. Ɛnyɛ parents no nko ara, community nso ka ho. Na yɛka community no a, akyerɛkyerɛfoɔ nso wɔ wɔn role. Ɛɛ sɛ ha yi a yɛwɔ yi, district assembly no nso wɔ ne role. Ɛna ansa na bi a aban kɛseɛ no ara nso wɔ ne role. Ɔn sɛ maame sɛ wokae United Nations conventions no a, nkwadaa bambɔ no, ɛyɛ akwadaa biara right sɛ ɔnya education. Ɛyɛ akwadaa biara ɛmfa ho sɛ ɛhia ne maame, ɛhia ne papa. Daabi, tie okɔ aburokyerɛ a, sɛ ɛhia wo papa, ɛhia wo maame, sukuu deɛ, ɛwɔ sɛ wokorɔ. Ɛyɛ aban no asɛdeɛ. Nti hwɛ sɛ wokɔ aburokyire a na school hours obi hu akora sɛ ɔnam abɔnten a wɔbɛfrɛ polisifo sisi a sɛ ɔhu sɛ akora bi nam ha ɛberɛ a ɛyɛ school time. Ɛyɛ school time. Mese ɔfrɛ a ɛnni five minutes kura sɛ polisifoɔ Na ebisa akwadaa no sɛ, ɔyɛ dɛ ha? Na sɛ woyɛ parent a, asɛm ato. Ebetumi akɔ akɔwie sɛ akwadaa no koraa ebegye no afiri wo nsam. Aban bɛgye akwadaa no, wonhu akwadaa no koraa bio. Sɛ sɛ aban no nim sɛ akwadaa no ɛyɛ ɔman no dea. Nti ne sukuu kɔ ehia ma ɔma. Na yɛn no, saa mmara wɔ nyinaa so Because UN convention no yɛi Ghana yasan o. Yasan na deɛ wo ka yi deɛ wadarom o. Te sɛ wo ka yi wo se abrokyire ɛhɔ yɛ amanɔne by the same constitution ne yafrɛ ne yabɛfa bi akwadaa no awofo no wama reason nti a wamfa no ankɔ sukuu. Na yɛnfa mmra yɛn nea yɛ man mu ha sei me ba seseɛ koraa mɛ misa koraa misa nkwadaa one or two bi ɛyɛ sukuu time o. Nneɛma si ne ti a ɔretɔn. Mibisaa no sɛ adɛn na wankɔ sukuu, ɔse ɔmaa me sɛ school fees. Woahu sɛdeɛ ɛte no? Na ɛne deɛ eh, amanɔne deɛ yi a wode totoeɛ deɛ hu yi, ɔ, ɔ, ɔnyɛ reason a ɛgyina so, ɔse ne maa me sɛ school fees. Mibisaa no, sese koraa sɛ eh, especially aban, ɛnyɛ, yɛ fees fee biara nyɛ dɛn, ɛnhyɛ deni. Mibisaa no, ɔse ɔkɔ preparatory, nti na ebi a school fees ɔmaa me ayɛ bɛyɛ den a wantumi antwa yi. So ɔda so nam hɔ. Yɛanyɛ no biribiara. Woahu sɛ Maame Kyi yɛn no, yɛmma mmara nyɛ adwuma ɔman wei mu. Yɛ mmara a ɛwɔ aburokyire sɛ ɛfa environment o, ɛfa dɛ bɛyɛ o, ɛno ara bi, policy ɛno ara bi na ɛwɔ ha. Na se yɛbɛhwɛ sɛ ɛbɛyɛ adwuma no, ɛne asɛm no. Ɛno yɛ mfomsoɔ. Akwadaa yi a wo se wohyiaa no yi, Oh, ɛwɔ sɛ nka polisifoɔ akye no dadadadada. Ɛne nko mbɛkye papa nkura a wodwam wɔn boro deɛ wɔn. Oh, ɛsɛ hwɛ tie. Ɔn sɛ baabi a yɛ sukuu wɔ no, yɛ pɔn baabi a mefa kɔ asɔre. Asomase hɔ. Sɛ wohwɛ kayofoɔ paa abɔ five paa ɔmu young young girls a nkura hyɛ ɔmu akyi a ɔmu soso pana ɛɛba. Me ma yɛ ma adwene sɛ mepɛ opportunity bi na me ne Mutaka madɔ no attention sɛ na ɔyɛ MP wɔ hɔ, sɛ nti saa mmaayaa no wɔadwen wɔn ho anaa? Under age mmaa o, a ɛsɛ wɔn kɔ school no ɛna wɔn yɛ saa adeɛ no. Under age, ɔmo sɛ yɛn mma mmra ɛnyɛ adwuma, na deɛ ha adwene sɛ nkwadaa wɔ nyinaa nso ɔso wɔn ni wɔn rights, so wɔn ni mu a, ka wɔn bɛba abaa ne ho akyerɛ ne paa. Na wei nyinaa yɛnkyerɛ wɔn wɔ sukuu sɛ ɛyɛ wɔn right sɛ aban hwɛ sɛ ɔkɔ sukuu. Na nka ɔno ara ahwɛ de aban akora akɔ kɔɔto.
Asɛm sɛ bɛ abusuafoɔ wɔn adaworoma awaresɔ dwumadie ni. Ne nyinaa akyi no, adeɛ baako pɛ nti na yɛredi dwuma yi. Na bisa wo ho sɛ, da biara asɛm baako a na meka no no, yɛma mpanyini, a na wɔbɛgyee fahodie de maa ɔman Ghana no, wɔwɔ hene. Enti sɛ wɔnni hɔ a, wɔkɔ yɛ foforɔ aba. Ɛbɛduru mmerɛ bi no, saa na ɛteɛ. Yɛse panyin na obi nyɛ bi da, na ɛnyɛ abɔfra. Ɛno nti abusuafoɔ mo adaworoma, baabi a kasafidie yi kɔduru biara no, ɛyɛ aniberesɛm paa. Nti kwan bɛn na wo, ne me. Yɛbɛtumi afa so a saa mmerɛ yi a papa ɛka yi yɛbɛtumi de ayɛ adwuma. Na sɛsi a woto w'ani na sɛ wokɔ wura market wɔ dwom hɔ sɛsi a na woanya koraa bɛnya nkoraa bɛyɛ sɛ 30 wo deɛ ma me nka no less bɛnya bɛyɛ sɛ 30 nti saa nkwadaa wei mu nyinaa w'awofo no ɛdeɛn na yɛde yɛ wɔn anaa sɛ adɛn nti na ɛyɛ ta ma wɔn sɛ mmɔfra no nka wɔwɔ school na wɔgu dwa so na wɔredi dwa. Abusuafoɔ mo adaworo ma sɛdeɛ yɛreka no ayɛ aniberesɛm Ghana yɛ baako pɛ, ɛyɛ me ne wo mmienu nso agyapadeɛ. Sɛ yɛanhwɛ ɛnnɛ na yɛantu ho anammɔn a ɛbɛtumi aboa a, ɛkyena Ghana gyigya a, ɛhefa na wobɛfa? Nti dwene ho ma me na ma wo nuabaa no a ɔte fie no a ɔde n'education anaasɛ ne nwomasua regoro atɔprɛ no, anaasɛ maame no a ɔno nso te fie a wato ne mmabaa no agyaagyaamu no, dane wo ho aban na hyɛ aseɛ toto n'ano. na ɛnkyɛ Mmara no bɛsɔ ne mu ɛsiane sɛ wotete wɔ ba a watete wɔ ɔman mu no nyinaa. Daddy, na w'ano gu asɛm so ansa na me, me, mede question bi ama. Sɛ wohwɛ mu koraa na wode ma memfa wei ntom ansa. Aka ne paa no. Ɛɛ, ɛwom sɛ anya dɛn akɔ anim kakra saa na, saa na mɛka no. Sɛ wokɔ sukuu na ɛɛ, class teacher no bɛbobɔ register no wie na ɔhwɛ, yɛhwɛ sɛ obi mu amma a, wɔtumi ma yɛ, yɛn nyinaa yɛ march to saa nipa no fie kɔkye no na yɛtiti no ne yɛyɛ sɛ nti ka ɛyɛ me ya sɛ yɛ maame ɛnɛ wɔntumi ampie mu ano sei na mebisa no saa asɛm sɛ wobɛyi ano ama me deɛ a ɛnɛ yɛnhu ne saa anaa right no nti na ama saa noma wei nyinaa no agye agu no anaa. Ɛɛ human rights nso ka ho bi ɛɛ sɛ wontumi wontumi nkɔkye obi ntiti no na mmom sɛ kabra no yɛ adwuma sɛ ɛwɔ sɛ akora no wɔ sukuu a. Ɛsɛ sɛ tikyani fa no a ɔte nte akwadaa no ama. Ebia na ɔyare. Sɛ ɔyare nso a, ɛsɛ sɛ nka awofo no ka kyerɛ tikyani no sɛ, me mma ntumi mma sukuu sane sɛ ɔyare. Ahu sɛ there should be a relationship between the school or the teacher and the parents. Sɛ ti kɔ no mɔ teacher parent teachers association wɔ. nti wo ba no ɔmma sukuu nnɛ a, ɛsɛ sɛ wofa tikyani no ka kyerɛ no sɛ, Me ba no, ɔyare nti ɔmma sukuu. Nti sɛ ɛyɛ akwadaa no asɛde anaa ɔbabaa no asɛde sɛ ɔkɔ sukuu, alright. Na biribi nti, Wantumi ankɔ a. wɔnyare o, wode wɔnyare, wobɛhu no, wɔn a yɛhu wɔn dwa mu, wɔnyare na wɔankɔ sukuu a, Ɛyɛ hwan asɛdeɛ? Ahaa, ɛyɛ sɛ katikyani frɛ frɛ parents no bisa no sɛ, ah, adɛn, wo ba no amma sukuu nnɛ? Ebi koraa akwadaa no koraa dɛsɛ sɛ ɔkɔ sukuu no wamma. Na parents no akɔhwehwɛ akwadaa no akyiri akwan. Nti ɛsɛ sɛ tikyani no tumi frɛ parents sɛ, ah, wo ba no wamma sukuu nnɛ, na adɛn? Ɛwɔ sɛ ɔn sɛ nti na meka roles no, parents wɔ role, tikyafoɔ nso wɔ role.
Yɛ tikyafo role no ebi na wo keka yi. Ebi nso na meka no.
Ɔn sɛ nnɛ sɛ wo tie radio nansɛn a, hwɛ kwan a tikyafoɔ de mmayeaa fa so wɔ sukuu. So wahu? Tikya ni o, wo hwɛ tikyafoɔ so wɔn ethics no mu a, etia mmara sɛ tikya ni bɛ fa sukuu ni mpena. Etia wɔn mmara, wɔn ethics no, etia. Nti wɔn nso wɔ role to play sɛ Sɛ obi nso yɛ wura pira mu wura yi a, nka saa nyinsɛn a wosɛ yi mma ba. Nti wɔn nso ka ho. Yɛka sɛ how to improve it. Tikyafoɔ nso ka ho bi. Nti deɛ woka no, ka akwadaa ama sukuu no, tikyani mfrɛ parents no bisa sɛ, ah, wobɛyɛ nnɛ wama sukuu no adɛn? Ebia ɔkra sɛ ɔrekɔ na wankɔ, anaa maame no na ɛde nneɛma asoa no na ɔde no kɔ dwom. Na ɛno na sɛ mmara no yɛ adwuma paa a, ka maame yi kɔ wɔn asɛm. Na mmara no, ɛde yɛaka aka aka. Wɔn na ɛwɔ sɛ wɔma mmara no yɛ adwuma. Ɛyɛ sɛ aban hwɛ sɛ, wɔn sɛ yɛwɔ ha yi, yɛwɔ social welfare. Wɔn adwuma no bi no no. Na wɔyɛ. Ansa na meka sɛ mmara no wɔ hɔ, nhyehyɛe no wɔ hɔ, na sɛ yɛde bɛyɛ adwuma no ne asɛm. Na nea ɔno nso rehwɛ sɛ wɔde bɛyɛ adwuma no, ɛdeɛn na ɔreyɛ? Yɛ yɛ ha sɛ ɛyɛ lawless, ɔho, lawlessness no ne adeɛ a ɛha yɛn. Mmara nyɛ adwuma. Botaeɛ nti a yɛate social welfare, yɛate wei, yɛate wei, ɛnyɛ adwuma. Ɛwɔ hɔ kwa, yɛtua wɔn kwa kwa, ɛnyɛ adwuma.